Әмма бәғд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Җәбраил хадисе хезмәте белән танышуыбызны дәвам итәбез. Әлхәмдүлилләһ, без сезнең белән намазның шартларын карап китә башладык. Ни сәбәпле без намазның шартларын карыйбыз дип искә төшереп китәбез. Җәбраил алейхиссалам пәйгамбәребезгә килеп,

Намаз торгызуың, яни намаз укуың диде. Һәм без сезнең белән менә шушы намаз бүлегендә. Һәм Шейх Усәймин монда намазның шартлары, намазның әркәннәре, намазның вәҗибәтләрен дә карап китә. Шул менә шуңа күрә дә без намазның шартлары бүлегендә. Беренчесе булды, намазның иң мөһим шартының берсе, аның вакыты керү. Кичә шуны карап киттек. Һәм бүген без сезнең белән тәһарәт, тәһарәтле булу, намазның чираттагы

Әле хадисне имам Бухари китерә 135 һәм имам Муслим китерә 225 номер астында. Кеше тәхәрәт алу рәвешен бары тик Аллаһ аңа әмер иткәнчә генә башкарырга тиеш. Әгәр дә кеше тәхәрәсез халәттә булса, э, э, тәхәрәтсез халәт,

Тәһарәтне боза торган дүрт сәбәп бар. Әйдә шуны э, карап китик. Бу әле асты шөрмәдә бу Шейх Тәминнең сүзләре түгел. Тәһарәтне боза торган дүрт сәбәп бар. Беренчесе, сидек җенес органнарыннан һәм арткы яктан бәүл, ну, сидек дип әйтик, мәзи, ягъни җенси теләк уянганда бүленеп чыга торган үтә күренмәле ябышкак сыекчык, тизәк яки газ бүленеп чыгу. Икенчесе, йокымсырап алудан тыш, тилеру, хуштан язу яки йокы аркасында акылны югалту. Ягъни йокымсырап алудан тыш. Ягъни йокымсырап кына алсаң яри. Мәсәлән, синең күзләрең йомылып китте, синең башың чайкала башлады, ләкин син нәрсә булганын ишетәсең, сизәсең әле э, тулаем акылың китмәде дип әйтик. Әле сизәсең бар нәрсәне дә. Бу Кермәй нигә тәхәрәт бозуга. Өченчесе, ризыкка дөя итен куллану. Дөя итен ашау шулай ук уразаны боза. Дөя ите әфе уразаны сәберле. Э, тәхәрәтне боза. Дөя итен ашыйсың икән. Ләкин алимнәр әйтә, ә дөя шулпасы эчәсең икән, дөя итеннән пешергән аш, мисал, шулпасын, бу тәһарәтне бозмый. Һәм дүртенчесе, җенси әгъзага турыдан туры тию. Нигә тәһарәтне боза? Чөнки пәйгамбәребез әйтте, саллаллаһу алейһи вәсәлләм, бәттә китте. Кайсы алган кайһак усыксаң? Ул да заң әйене белән әйттек бит инде. Ул да не тахарат бозыла. Ә дәвам итә шәйх Фәймин сүзләр. Әгәр дә кеше тахаратсыз халәттә булса, кеше һәм зур йомышын башкарса, арт ягыннан һава чыкса, йокласа яки дөя итен ашаган булса, бу очракта ул тахарат кенә алырга тиеш була. Тәхәрәт алыр өчен һич шиксез үтәлергә тиеш булган, ягъни фарыз булган кайбер гамәлләрне башкарырга кирәк. Тәһарәтнең фарзларына түбәндәгеләр керә. Битне юу беренче. Һәм монда аст төшермәдә әйтелә. Игътибар итегез, монда кулны юу хакында әйтелми. Без бит иң беренче кулны юабыз тәһарәт алыннан. Ә ни өчен монда тәһарәтнең фарзларына иң беренчесе битне юу дигән? Менә хәрәм аңлатылып китә. Ни өчен? Чөнки тәһарәт алыр алдыннан кулны юу фарызга керми. Ә мөстәхәб булып исәпләнә. Әмма йокыдан торганнан соң тәхәрәт аласың икән, бу очракта кулларны юу фарыз була. Битне юу түбәндәгедән гыйбарәт. Маңгай өстеннән, ягъни шәш үсә торган, шәш үсәргә тиеш булган җирдән алып, ни өчен шәш үсәргә тиеш булган дип әйтәбез? Чөнки кайбер кешеләр пеләш, аларның шәшләре бөтенләй теге баш артыннан үсә башлый. Менә бар бит теге алдында шәшләр юк. Теге Ленин башлы дип әйтәләр инде. Мәсәлән, кемдер әйтергә мөмкин, менә әгәр әйтсәләр, мәсәлән, чәч үсә торган җирдән дип, алар субхан әллә кайдан шу баш артына башларын җырлар, шулай бит. Ләкин монда чәч үсә торган ди. Менә чәч асылда кайсы җирдән үсә? Менә маңгай өлеше. Менә тотып кына карасаң да күрәсең бит, кайдан чәч үсә. Менә битне юу түбәдәнгедән түбәдәгедән гыйбарәт. Маңгай өстеннән, ягъни чәч үсә чәч үсәргә тиеш булган җирдән алып, ияк астына кадәр Иякнең асты. Менә ирләргә дә кагыла, әгәр аларның сакаллары бар икән, сакалларны юбу фарзтыр. Кемнәрнең мәсәлән сакал теге, муеннарын, ияк асларын теге юрга мөмкин тәхәрәт алганда. Юк. Синең нәкъ менә сакалың менә синең кайда үсә башлый, кайда сакал дигән нәрсә, ияк. Менә шунда кадәр юларга тиеш, монда астан һәм өскә. Һәм Һәм уң колак йомшагыннан алып, сул колак йомшагына кадәр. Менә нәкъ менә шушы колакның йомшакларына кадәр тиердек итеп, менә шушы э, битләрдә. Менә бала чагалар бит теге алдын гына борын өстен генә күз асларын гына ышкып куялар бит юк. Бала ярамый. Нәкъ менә бөтен менә шушы җиреңә синең су тиергә тиеш. Әгәр су тимәде икән, Синең тәхәрәтең дөрес түгел. Әлеге җөйләре. Шуңа күрә менә шушы бигрәк тә менә уң колак йомшагыннан алып сул колак йомшагына кадәр булган араны игътибар итәргә кирәк һәм балаларга да өйрәтергә кирәк. Монысы булды бер битне юу, фарыз, тәхәрәтнең фарызы. Икенчесе, кулларны бармак очларыннан алып, терсәкләргә кадәр аларны кертеп юу. Менә шуңа машалла ихтибар ителә кирәк. Күп кешеләр менә моны белми. Мәсәлән, тәхәрәт алар алдыннан башта теге мөстәхаб гамәл булган кулларны юалар бит инде. А, бус куясыңмы? Кулларны юалар, теге бармак араларыннан ышкып юалар да, соңыннан бит соңыннан

Әгәр дә сез я әйюһәлләзина аману, әй сез иман китергәннәр дигән сүзне ишетәсез икән ди, ихтибар итегез, нык ихтибарлы булыгыз ди. Ни өчен? Монда сезнең өчен я Аллаһ Тәгаләнең әмер, я сезнең өчен Аллаһ Тәгаләдән булган нинди дә булса тыю, ягъни запрет. Шуңа ихтибар итегез ди. Я әйюһәлләзина. Бу әйтми Аллаһ Тәгалә, әй сез кешеләр, ә нәкъ менә иман китергән мусламаннарга әйтә. Эй, иман китергәннәр, без шул вакытта колакларыбызны түң рат торгызып куярга кирәк. Тәк, әй Аллаһ, нәрсә дип әйтәсең син? Яки бу әмер Аллаһтан, яки нидә булса тыю. Шуңа игътибар итегез дия. Ибн Аббас, Ибн Аббас инде беләбез, ул безнең Куранны тәфсир кылучы зур галимебез, сахаба. Э,

Коръәндә аерым искә алынмаса да, авызны чайкау һәм борынны сөңгерү шулай ук битне юуга керә. Колаклар да башка керә. Шуңа күрә башка мәсех кылганда колаклар да сөртелергә тиеш. Болай эшләү фарыз булып тора. Тәхәрәт алганда кеше менә шушы дүрт әгъзасын юарга тиеш. Юу өчәр, ә мәсех кылу бер генә мәртәбә башкарыла. Һәм менә шунда да әйдәгез кайбер мәсьәләне дә карап китик.

Ул пәйгамбәребезнең сөннәтендә килми. Муенда муенны сыпыру пәйгамбәребезнең сөннәтендә килми. Моны эшләү кирәкми. Хәм шулай ук тәһарәт алганда шуңа игътибар итегез. Хәдисләрдә килә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм авыз борынны чайкаганда хәдисләрдә килә бер уч менә син су аласың бит инде хәр борынны чайкыйм дип. Синең борының да, ә авызың да, борының да менә шушы бер уч судан алынырга тиеш. Ягъни син айрым су алып авызыңны чайкатырга һәм авырым су алып авыр э, айрым су алып бурыныңны чайкатырга тиеш түгел. Чөнки пәйгамбәребез сөннәте буенча алай килми. Ничек эшләнә? Менә син кулыңа су алдың, шул суның яртысын син авызыңны чайкатырга кулланасың. Менә алдың да и Авызыңа кертте, авызыңны чайкадың һәм шул мәртәбә төкердең һәм кулыңда калган су белән кире борыныңа шуны сеңгереп кертеп җибәрәсең дә сул кулың белән сеңгерәсең. Шундый пауза. Яисә инде сразу эшлисең. Ягъни авызыңа аласың яртысын һәм шул ук моментта

тирәнгә суырыгыз дигән сүзен. Мәгән әйтүләр теге баш мина кадәр барып җисен диләр. Менә бу борынчылары ачыттыра бит каракта су тирәнгә кереп киткәндә. Алганда тирәнрәк алыгыз диде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Пәйгамбәребез әйтте димен. Нигә дигән сорау монда инде бирелми. Әни, ә ураза вакытында тирәнгә алмагыз диде. Һәм икенчесе ничек булды? Шул бер учтагы суны сразу. Яртысын авызга алдың, һәм сразу шуны борынга да кертеп җибәрәсең. Менә шулай эшләнергә тиеш пәйгамбәрнең сөннәте буенча. Еще, э, если, если суюк, а сегодня тахарат но э, я уже поле, да, но я была... Ай, ансет. Ай, их замтаемом. Ком будет. Ә, Шейх Сәймен дәвам итеп әйтә. Ә, монда нәрсә диде? Ю шәр, әмма сухлу бер генә мәртәбә башкарыла. Шулай ук сөннәттә килә мөхтәрәм җәмәгать, тәһарәт алганда, йокыдан торганнан соң син һичшиксез 3 мәртәбә юырга тиеш әгъзаларыңны. Өчәр э, мәртәбә, мәсих инде бер генә мәртәбә кылына. Йоклаганнан соң, йокыдан торгач дип әйттек. Ә болай башка вакытта син шулай ук сөннәттә килә бер тапкырда Берешәр мәртәбә генә дә ала аласың. Һәм шулай ук икешәр мәртәбә дә ала аласың. Кайсысы моның иң яхшысы? Иң яхшысы булып тора, өчесен дә куллану. Әй, өч тапкыр да ал, берешәр мәртәбә дә ал, икешәр мәртәбә дә ал, һәммәсе дә сөннәттә килә, син менә шул сөннәтләрне яңартучы булачаксың, иншалла. Ләкин дүрт мәртәбә ярамый, өчтән дә күбрәк ярамый. Ә, Шәйх Утәймин дәвам итеп әйтә.

Нәрсә булды исенҗә? Хм? Авыз белән чистарта. Менә авыз белән чистарта Йосыф хан. Тыңлап торабыз. Исенҗә Йомышны башкаргач, нәҗес чыккан урынны су белән юып чистарту. Менә син йомышладың, су белән чистартасың, масатала истинҗа дип. Ә истиҗмар ул йомышны башкаргач, нәҗес чыккан урынны салфетка, кагат ише нәрсә белән сөртеп чистарту. Тәхәрәт алганда менә шуны кайберәүләр уйларга мөмкин, Э, менә шул э, йомышларны йомышлагач, зурысы булсын, кечесе булсын, син обязательно башта, мәсәлән, кагаз белән чистартырга тиеш, соңыннан су белән Юып чистартырга тиеш түгел, э, тиеш дип. Юк, андый нәрсә обязательно түгел. Син я су белән генә дә юа аласың, син я кагаз белән генә дә, яисә кагаз ише нәрсә белән генә дә юып чистарта ала аласың. Ягъни кагаздан соң обязательно су дигән нәрсә юк. Ләкин төп нәрсәсе, иң мөһим нәрсә булсын, ул чиста калырга тиеш, тизәк яисә э, бәвел сидек тамчылары калырга тиеш түгел. Менә шейх Уфеймин әйтә. Истинжа белән истиҗмарга килгәндә, алар бер ничек тә тәһарәт белән бәйле түгел. Бу бик тә мөһим мәсьәлә. Әгәр дә берәү кеше яки зур йомышын башкарганнан соң истинжа яки истиҗмар кылса, соңыннан үзенең эшләре белән мәшгуль булып йөргәннән соң намаз вакыты җиткәч, ул тәһарәтне бары тик шушы дүрт әгъзасын юып кына башкара. Аңа кече һәм зур йомышын башкара торган әгъзаларын юарга кирәкми. Чөнки истинҗа ул нәҗистән арыну, бәвел һәм тизәк калдыкларына чистарыну өчен генә. Әгәр бу нәҗес юк икән, аны икенче мәртәбә юарга кирәкми ди. Хәзер аңлатып китәбез, нәрсә әйтергә телисең Шейх Усәймин. Шейх Мухаммад бин Салих рахимахуллах бу сүзләре белән шуны аңлатырга тели. Тәһарәт, тәһарәт алыр алдыннан күп кешеләрнең бәдрәфкә кергәннәрен күрергә туры килә. Алар тәһарәт алыр алдыннан кеше һәм зур йомышларын башкармаган булсалар да, барыбер һич шиксез истинҗә кылып алырга кирәк дип уйлыйлар. Әле ул гына да түгел, хәтта арт якларыннан һава чыккан булса да, шул җирне юып алырга кирәк дип исәпләүчеләр бар. Алар шушы гамәлне тәхәрәтнең бер өлеше дип уйлыйлар. Бу гамәл бер дә дөреслеккә туры килми, чөнки юар нәрсәне генә юалар. Кече йомышыңны башкарсаң, юып чытартасың, зур йомышыңны башкаргач та юып чытартасың, ә арт ягыңнан һава чыкса, аның нәрсәсен юасың? Болай эшләү бидгат була, шушы гамәлне башкарып гөнаһ кыласың. Чөнки пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва Кем безнең әмеребез булмаган гамәлне кыла, аның ул гамәле кабул булмыйча кире кагылачак дип әйткән. Моны Имам Бухари китерә 135 һәм Имам Муслим китерә 225 нче номер астында. Просто тәхрир кылырга Әйе. Син Әйе, мәсәлән, аңлатыгызмы сез нәрсә дип әйтелгәнне? Кайберәүләр мин үзем дә безнең мәчеттә бер бабай бар иде. Шулай, ул иртәнге намаздан соң шулай эшли торган булган. Ә юк. Менә алар эшке киемне сөннәтләү дип атыйлар аны. Теге эшке киемне менә трусик диләр бит инде. Трусикны сөннәтләү ди. Бәтәм, нәрсә соң трусикны сөннәтләү ди, хәзрәт? Нәрсә соң трусикны сөннәтләү ди? Менә шул ниләрне ди, обязательно юып чистартырга кирәк ди, азаларыңны ди, теге тәхәрәт аралыннан ди. Юк ди, кайнан ди нәрсә. Әйе, әгәр син йомышыңны башкаргансың икән, әйе, юып чистартырга кирәк. Ә син йомыш кылмаган, йомышыңны башкармаган булсаң, әйтмәгән булсаң, нигә юып чистартасың аны? Әй, чистартырга кирәк булган нәрсәне генә чистартырга кирәк. Менә шуны әйтә Шәүфәмин, ягъни нәрсә диде ул? Истинҗа белән истиҗмарга килгәндә, алар бер ничек тә тәһарәт белән бәйле түгел диде. Тәһарәт аласың килә икән, бары тик менә шул дүрт агзаңны юып, шул мәсех кылып кына куясың. Шәүфәмин дәвам итеп әйтә, рахимахулла. Дөрес фикер буенча, әгәр дә берәү нәҗесе булган агзасын сөртергә онытып тәһарәт алса, Аның бу тәхәрәте дөрес була, чөнки истинҗа белән тәхәрәт арасында бәйләнеш юк. Хәзер аңлатып китәбез моны да. Мәсәлән, берәү кеше йомышын башкара һәм уйланып китеп истинҗа кылырга оныта ди. Тәхәрәтен алып чыгып китә. Соңыннан аның истинҗа кылмаганы исенә төшә. Киемен алыштыра, чөнки бәүл тамчылары киеменә тигән. Сорау. Бу кешенең тәхәрәте бозыламы? Җавап. Юк, аның тәхәрәте бозылмый. Шул килеш алган тәхәрәте дөрес булып кала, әмма аңа әлеге кием белән намаз укырга ярамый. Ни өчен? Чөнки кеше имешен башкаргач, аны юмады һәм шушы Бәүл тамчылары киеменә тиде. Шуңа күрә киемен генә алыштыра, ә тәхәрәт алган булган икән, тәхәрәте бозылмаган икән, шул шушлык тәхәрәте, ул шушы тәхәрәтен дә йөрүен дәвам итә. Насып булды э, тәхәрәт хакында бер ике генә сүз. Тәхәрәт, машалла, тәхәрәт мәсьәләсе, менә гусул мәсьәләсе Шейх Валидның бик яхшы китабы урыс телендә. Монда менә шушы тәхәрәт һәм э, гусул мәсьәләләре. Һәм анда тәхәрәт алуның да сөннәт буенча килгән төрле вариантлары бар. Менә мәсих кылуның берничә варианты килә, мәсьәләләре менә бик э, яхшы бик кызык китап, безнең хыял бар. Аны әлбәттә укырга, таныштырырга әлеге китап белән. Иншалла Аллаһ тәгалә җиңеләсә, бәлки танышып та китербез. Монысы булды кыскача гына, кыскача гына тәхәрәт мәсьәләсендә. Э, Шәраттагы хөкемне карап китә Шәйх Уфәймин, гусел алу хөкеме ди. Әгәр дә кеше зур хәдис хәлендә булса,

Аттахару. Әгәр дә сез җенем халәтендә булсагыз, гусел алып, тулысынча чистарыныгыз, дип әйтә Аллаһ, Әл-Мәйдә сүрәсе 6 аят. Э, Монда шулай ук авызны һәм борынны чайкату да керә, чөнки алар бит булып исәпләнә. Шуңа күрә дә битне, йөзне, сакалны юу тиеш булган кебек, авыз, борынны юу да мәҗбүри булып тора. Алган гусел дөрес булып исәпләнсен өчен, тәннең бар өлешенә дә су тую шарт. Бу гуселнең фарызы була. Менә гуселнең фарызы тәннең бар өлешенә дә су тияргә тиеш. Ягъни, тиешле минимум. Суны кайдан коя башлавыңа карамастан, башыңнанмы, күкрәгеңнәнме, аркаңнанмы, билеңнәнме, яисә күлгә чумасыңмы, әмма шушы гамәлеңә кадәр гусел алу ниятең булырга тиеш. Гусел алганда тәхәрәт алу сөннәт гамәл. Ул фарыз түгел.

317 номер белән килгән хәдисләр аша таныша аласыз. Нәрсә ди Шейх Тәймин? Гусел алганда тәхәрәт алу сөннәт гамәл, ул фарыз түгел диде. Ягъни нәрсә дигән сүз? Менә һәммәбез дә беләбез бит. Сөннәт алыр алдыннан без башта тәхәрәт алабыз, шулай бит? Кулларны юабыз. Нәкъ менә тәхәрәт алган кебек. Тәхәрәт алган кебек, ләкин аякларны гына җуймый торабыз. Аякларына һөҗүм итте. Шул тәхәрәт алган кебек бөтен нәрсәне эшләдек. Соңыннан инде бөтен тәнгә су коябыз. Баштан башлыйбыз. Башны 3 тапкыр мөмкинчелек булса башка су коеп, бармаклары белән ышкып юешләтәсең чәчеңне. Әгәр андый итмисең икән, шул краннан гына коясың, юешләтәсең. Һәм бөтен тәнеңне астан өскә, башта уң ягыңны, соңа сул ягыңны э, юешләтеп чыгасың да иң соңыннан Аягыңны юасың, тәхәрәт алып бетергәндә кебек. Һәм менә шул синең гусел алуың була, машалла. Монсы инде иң камил рәвештә алынган гусел була. Ә иң гуселнең иң минимумы ул бары тик теге тәхә башта тәхәрәт алмыйча бисмиллах дидең, бөтен тәнеңне су белән койдың һәм бетте. Монысы тулаем, а? Әйе, монысы минимум була инде. Ә монысы менә ни, э, камил итеп алсаң. Су нахитулин ышкып нитеп бөтен җиргә дә тиергә тиеш су. Так шейх Хусейминның сүзләрен дәвам итәбез. Э, әгәр дә гусел алгансың икән, ул чагында тәһарәт алуның хаҗәте юк. Әйе, менә син гусел алып чыктың, һәм син йөрисең, йөрисең. Гусел алдың икән, синең тәһарәтең бар дип тәшвиклана. Гусел алганнан соң, намаз вакыты җитә икән, кая тәһарәт алыйм әле? Мин бит тәһарәт алмадым, ә гусел генә алган идем дигән нәрсә булырга тиеш түгел. Шуңа күрә әйтә Шейх Утәймин, гусел алган соң икән, ул чагында тәхәрәт алуның хаҗәте юк. Чөнки пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям гусел алганнан соң тәхәрәт алган дигән дөрес хадисләр хәбәр ителми. Э, гусел алу булды. Һәм гусел мәсьәләсенә тагын бер нәрсә кенә карап китик әле мөхтәрәм җәмәгать. Җомга көнне без беләбез, җомга көнне дә гусел алу. Җомгага барыр алдыннан гусел алу бар. Бу э, мөһим гамәлләрдән булып тора. Һәм менә шунда шуңа игътибар китерергә кирәк. Менә бу кемнәрнең э, хатыннары бар дик. Әгәр мәгәр ир белән хатын бергә калган булса, һәм гусел алырга кирәк булган булса, мәсәлән, аның җомгага да барасы бар. Һәм гусел дә алырга кирәк. Өченең халәтендә калган. Бу вакытта, бу вакытта җинеп халәтенә чистарыну өчен син аерым гусел аласың.

әйтә җомгага әгәр синең җөнептән дә чиста арынасың бар икән җомгага да барасың бар икән ике гусел алырга кирәк аллаһу аләм Шираттагысы Шейх Фәмин тәяммум кылу хөкеме, тәяммумны кузгатып китә. Әгәр дә кеше су таба алмаса, яки авыру булып, сәламәтлегенә зыян килер дип, Су кулланудан курыкса, яисә бик нык салкын булу сәбәпле су җылытырга мөмкинлеге булмаса, бу очракта аңа тәяммум кылу рөхсәт ителә. Нәрсә соң ул тәяммум? Әнә аст төшермәдән карап китик әле. Тәяммум ул чистарыну нияте белән хәдәсне юкка чыгару өчен махсус рәвештә туздан яисә туфрак куллану. Тәяммум кылу тәртибе түбәндәгечә. Иң беренче күңелеңнән ниятләү тиеш. Һәм күңелеңнән ниятләү тиеш дигәне мөхтәрәм җәмәгать, бу синең күңелеңдә иләһи ният кылдым тәяммум кылырга дигән сүз түгел. Менә бу Ә монда безнең ният темасы ул әгәр артында тукталып тормыйбыз, ният темасында моны э, карап китербез. Ягъни ният булу дигән сүз нәрсә икән? Синең инде гамәлең алата, синең ният барлыгың. Ә тел белән ниятне әйтү ул дөрес ул әйтел сен син Аллаһ Тааладан күләсен килеп чыга. Аллаһ Таала синең күңелдә нәрсә барлыгын белә, субхан син Аллаһ Тааладан исенә төшерәсен әйтерсең дә. Эй Аллаһ, мин синең ризалыгың өчен менә намаз укыйм, фарыз намаз укыйм, белән намаз укыйм, менә таяммум кылам дип. Так, дәвам итеп әйтәбез. Иң беренче күңел генә ниятләү тиеш. Ягъни, все, таяммум. Иҗлис. Шуннан соң бисмиллаһ дип әйтеп, Уч төпләре белән туфракка яисә тузанлы әйбергә бер, бер мәртәбә сугабыз. Аңлашылдымы, карагыз? Уч төпләрен алабыз. Менә уч төпләре. Бисмиллаһ дибез дә бер тапкыр сугабыз. Тузанлы җиргә яисә туфраклы җиргә. Һәм шул куллар белән битне сыпырып алабыз. Әгәр дә уч төбендә балчык кисәкләре калса, ул чагындан битне сыпырыр алдыннан аны өреп, яисә учларны бер-берсенә сугып алып төшерергә мөмкин. Карагыз, менә бисмиллаһ дип әйттек, уч төпләре белән тузанлы яисә комлы җиргә сугып алдык. Әгәр калган булды икән, Калган булды икән, комнар, ниләр, балчыклар, шуны эшлибез. Или өреп кулдан чырабыз, яисә инде кулдан бер-берсенә суып чырабыз да нишлибез? Битне бер мәртәбә сыпрабыз. Менә тәхәрәт алганда бер мәртәбә сен битне син битне бер мәртәбә сыпрабыз. Теге лайтерып ышкып юып ятырга кирәкми. Битне бер мәртәбә сыпрабыз. Соңыннан Сул кул белән уң кулның бармак очларыннан алып, кул чугына кадәр һәм уң кул белән сул кулның бармак очларыннан алып, кул чугына кадәр сыпыру тиеш. Кул чугы дигәне инде нәрсә? Менә бу. Беләзек кистәе. Нәрсә сәгатьләр ниләрне кайнаталар? Ягъни син терсәккә кадәр шкарга тишкан, тәхәрәт алганда кебек юып ятарга тиеш түгел. Тек ничек булды? Бисмилла. Сугып алдык. Кулда бар икән. Өрдек яисә бәреп төшердек. Битне сыпырдык. Аннан соң сул кул белән уң кулның бармак очларынан өстеннән сыпырып алабыз. Мәсе кылган кебек кул өстеннән. Кулчыкларына кадәр бер һәм ике уң кул белән сул кулныкын бармак очларына, кулчыкларына кадәр Хоп, сыпырып алабыз, бетте, синең сәлихәрәтең бар дип.

Аллаһ субханаһу ва тааля былай дип әйтә. Бу Әл-Мәйдә сүрәсенең 6-нчы аятының дәвамы. Әгәр дә инде сез авыру, яисә сәфәрдә булсагыз, яки сезнең берәрегез хаҗәтханәгә барып килсә, ягъни бәдрәфкә барып килсә, яисә сез хатыннарга кагылсагыз, ягъни алар белән якынлык кылсагыз, һәм шуннан соң тәхәрәт алу яисә гусүлләнү өчен су тапмасагыз, чиста туфрак белән тәяммум кылыгыз. Аннан уч төпләрегез белән шул туфракка сугып битләрегезне һәм кулларыгызны сыпырыгыз. Әлмәйдә 6-нчы э, аят. Шейх Усаймин аңлатып итә. Аллаһ субханаһу ва тааля сәфәрдә яки авыру белгән э, авыру булган кешеләрнең хәлен аңлатып китеп, су таба алмаган очракта алар тәяммум кылырга тиеш диде. Ә салкыннан куркуга килгәндә,

Ислам кабул иткәнчегә кадәр корайшиләр аны Эфиопиягә, һиҗрәт кылган мөселманнарны кире Мәккәгә алып кайтыр өчен җибәрәләр. Без моны иншалла сериядән караячакбыз сезнең белән бу тарихны. Әмма ул аны булдыра алмый. Һиҗри исәп белән 7 нче елны ислам кабул итә һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына һиҗрәт кыла. Аллаһ илчесенең үлеменнән соң бик күп яулап алуларда катнаша, Мисырны яулап алуны җитәкли һәм Умар бин аль-Хаттабның үлеменә кадәр Һәм аннан соң да берничә ел аның белән идара итә, ягъни Мисырның җитәкчесе була бу машалла. Һиҗри исәп белән 43-нче елда вафат була. Аллаһ аннан разый булсын. Амин. Әйдәгез, монда Шейх Усәйминнең сүзләрен әйдәгез киредән укыйк, эзлеклелек югалмасын өчен. Ә салкыннан куркуга килгәндә, нәрсә дигез? Чөнки иң башта әйтеп киттек бит, тәяммум э, әгәр кеше су таба алмаса, яки авыру булып, сәламәтлегенә зыян килер дип, Су кулланудан курыкса, яисә бик нык салкын булу сәбәпле су җылытырга мөмкинлек булмаса, ул тәяммум ала диде гыйма. Ә монда Шейх Усәймин дәвам итеп әйтә, ә салкыннан куркуга килгәндә, Амр бин Аль-Асның Амр ибн Аль-Гас белән булган вакыйга моңа дәлил булып тора. Көннәрнең берендә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аны гаскәр белән яуга чыгарып җибәрә һәм төнлә йоклаганда ул төшләнә, ягъни полиция булымының белән. Шушы хәлдән соң ул тәяммум ала һәм имам булып басып намазын башкара. Кире әйләнеп кайткач, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аннан: "Әй Амр, син үзеңнең иптәшләрең белән җөнүп хәлендә намаз укыдыңмы?" дип сорый. Ул: "Әйе, Аллаһның илчесе, мин Аллаһның Сез үз үзегезне үтермәгез, дөреслектә Аллаһ сезгә бик рәхимле дигән сүзләрен искә төшердем, һәм мин салкыннан курыктым. Шуңа күрә туфрак белән тәяммум кылдым да намазны укыдым, дип әйтә. Әлеге аят ул Ән-Ниса сурасында килә 29. Һәм әлеге хадисне Абу Дауд китерә 304 һәм Әл-Хафиз үзенең Әл-Фат хезмәтендә бу хадисның тапшырылу чылбыры туры ышанычлы дигән. Шәйх Тәймин дәвам итеп әйтә рахимахуллах, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аның бу гамәлен раслый һәм намазын киридән укырга әмер итми. Зыян күрүдән курыккан кеше шушы зарар яки авыру үзендә булган кешегә охшаган. Ягъни, салкын су белән коена калсам, авырып китәрмен дип уйлаган кеше авыру кешегә тиң була. Шуңа күрә аңа тәяммум кылырга рөхсәт. Әмма мондый очракта бик мөһим шартны исәпкә алырга кирәк. Синең курку хисең нык булырга тиеш. Әгәр дә сиңа бары тик шундый гына уй килсә, бу очракта аңа ихтибар да ителми. Шуны бел, ди Шейх Усәймин. Тәяммум кылып алынган тәхәрә су белән алган тәхәрәткә тиң. Су белән алынган тәхәрәтне нәрсә бозган булса, тәяммум кылып алган тәхәрәтне дә шул гына боза. Тәяммум аларга мәҗбүр иткән гозер, ягъни сәбәп юкка чыкса, ул чагында тәхәрәт шулай ук бозыла. Шуңа күрә, әгәр дә кеше су булмаганлыктан тәйәммүм алса, ә соңыннан су тапса, ул чагында ул икенче намазга кадәр су белән тәхәрәт алырга тиеш. Хәтта тәхәрәте бозылмаган булса да тәйәммүм белән алынган. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля туфрак белән чистарынуны бары тик су булмаган очракта гына чистарыну чарасы итә.

Әлеге хәдисне Абу Дауд китерә, 332, 333, Әт-Тирмизи 124, Имам Ахмад үзенең муснадында һәм Сахих Аль-Җамих хезмәтендә килә бу 1666 номер астында. Сахих Бугари җыентыгында Имран бин Хусейннән риваят кылынган озын хәдистә хәбәр ителгәнчә, бер кеше барысы яныннан да читкә китеп, Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям ияреп намаз укымый кала.

сәлләллаһу алейхи вәсәләм белән хәрби ялларда катнаша. Умар бин Аль-Хаттаб аны кешеләрне дингә өйрәтер өчен Басрага җибәрә. Аллаһ аның догаларына җавап бирә торган булган һәм ул фетнәләрдә катнашмаган сәхәбә буларак билгеле, һиҗри исәп белән 52 елда Басрада вафат була, радыяллаху ан, Аллаһ аннан разый булсын. Хәйбәрне яулап алганда ислам динен кабул итә, ягъни бу ислам э, пәйгамбәребезнең үлеменә кадәр Өч ел кала. Шулай кайсы иң зур сахабәләрнең берсе Хайбер вакытында ислам динен кабул итә? Иң күп сахаба, ә иң күп хадис җиткерүче сахаба кем? Иң күп хадис җиткерүче сахаба. Песи ятасы. Отец кошечки.

Имам Бухари китерә 344 һәм Имам Муслим 682 әйткәнебезчә хадис кыскартылып бирелә. Әлеге хадистан аңлашылганча, әгәр дә су булса, ул чагында тәяммум кылу дөрес булмый. Бу гади халык арасында да кагыйдә буларак кулланыла. Су булса, тәяммум дөрес түгел диләр. Яни гарәпләр шундый гыйбарәне куллана. Яни су булса, тәяммум дөрес түгел. Гарәпләр бу гыйбарәне мәкаль буларак та кулланалар. Аны мәгънәсенә килгәндә, әгәр дә берәр мәҗлестә гыйлемле кеше була торып та, нинди дә булса сорау белән гыйлеме азрак булган кешегә мөрәҗәгать итсәләр, ул кеше су булганда тәяммум кылу дөрес түгел дип җавап бирә. Миннән сорамагыз, ә гыйлеме күбрәк булган кешедән сорагыз, янәсе. Шәйх Сәймен дәвам итеп әле рахимахуллах. Әмма кеше су таба алмаса, яисә аның гозере юкка чыкмаса, ягъни авырый, ул чагында тәяммум аңа су белән тәхәрәт алуны алыштыра. Һәм намаз вакыты чыгу белән тәхәрәт бозылмый. Әгәр мусафир су таба алмау сәбәпле өйлә намазы укыр өчен тәяммум алса, һәм ястү намазына кадәр тәхәрәтен бозмаса, Аңа һәр намаз саен тәхәрәтен яңартып торырга кирәк түгел, чөнки тәяммум намаз, ә, шәяммум намаз вакыты чыгу белән бозылмый. Монда асты ширмәдә шундый сүзләр китерелә. Кайбер кешеләрнең уйлары буенча, әгәр син тәяммум алып, тәхәрәтле булсаң, ул чагында икенче намаз вакыты кергәч, тәяммумны киредән алырга кирәк, чөнки икенче намаз вакыты керү белән бу тәхәрәт бозыла дип уйлыйлар. Бу дөрес түгел, шейх шул мәсьәләне аңлата. Һәм шейх дәвам итеп әйтә, чөнки бу шәргый тәхәрәт, ягъни тәяммум кылып алган тәхәрәт ул шәргый тәхәрәт. Аллаһ субхану тагала әйткәнчә, битләрегезне һәм кулларыгызны сыпырыгыз. Аллаһ сезгә су югында яисә аны кулланып булмаганда мәшәкать һәм тыенлык, кыенлык тудыруны теләми, ләкин ул сезне пакландырырга

Хәзер аңлатып китербез аны. Хәйдә бу хадисны башта тулаем куйган. Барлык җирдә минем өчен намаз уку урыны һәм паклану чарасы ителде. Ягъни туфрак белән тәяммум алып паклану. Шуңа күрә дә минем өммәтемдәге кешене кайда гына намаз вакыты тотмасын, шул урында намаз укысын ди. Әлеге хадисны Имам Бухари китерә 438 һәм Имам Муслим китерә 521. Менә монда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва нәрсә диде? Барлык җир дә минем өчен намаз уку урыны, диде. Ягъни, нәрсә дигән алтап? Безгә кадәр яшәп киткән өммәтләрдән аермалы буларак, мөселманнар өчен бар җир өстендә намаз укырга рөхсәт ителә. Ә аларга, ягъни безгә кадәр өммәтләргә, исә гыйбадәтләрен билгеле бер урында гына башкару рөхсәт ителгән булган. Ягъни шул чиркәүләрендә яки синагогаларында гына гыйбадәтләрен башкара торган була. Ә безгә, альхамдулиллаһ, Бар җирне дә Аллаһ Тәгалә чиста итте. Кайда сине намаз вакыты таба, шул нурында рәхәтләнеп намазыңны укы. Урмандамы син, яландамы син, әйе, ишек алдындамы син, бакчадамы син? Әлхәмдүлилләһ. Икенче бер хәдистә аның намаз укый торган урыны җир һәм паклану, ягъни тәяммум алырга туфрак чарасы бар диде. Ягъни тагын бер кат. Аның намаз укый торган урыны, ягъни җир Һәм пакълану чарасы бар. Ягъни тәяммум алырга туфрагы бар диде. Бу хадисне Имам Муслим китерә. Э, имам Муслим, э, Имам Ахмад китерә үзенең Муснадында. Шейх Хусеймин әйтә рахимахуллаһ. Ягъни тәяммум алсын да намазын укысын. Акланырга бер сәбәп тә юк. Югарыда карап киткәнчә, тәһарәткә сакчыл караш намаз уку белән бәйле мик бик тә мөһим мәсьәлә булып тора. Монда чираттагы бер бүлекне карап китә Шейх Хусеймин. Монда карап китә әле безнең без хәзер бүгенгә генә моны карап җиткерә алабызмы? Ну, машалла, монда бик күп әле бу. Тәхәрәт мәсьәләсе. Мм. Әйтәк, зом итәбез булдырылганча. Э, Шейх Хусеймин чираттагы бер бүлекне карап китә теманы тәхәрәткә сакчыл караш хакында ди. Шуны бел, ди Шәйх Усәймин рахимахулла. Үзеңнең киемеңне, тәнеңне һәм намаз укый торган урыныңны да нәҗестән паклау, шулай ук тәхәрәткә сакчыл караш булып тора. Шуңа күрә син һичшиксез шушы өч нәрсәне, үзеңнең тәнеңне, киемеңне һәм намаз укый торган урыныңны нәҗестән чистартырга тиеш, ди. Һәм Шәйх Усәймин хәзер менә шушы өч нәрсәне карап китә. Беренчесе, киемне нәҗестән паклау. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям күремнәре булган хатын-кызларга, әгәр алар намазларын күрем вакытында киеп киеп йөргән күлмәкләреннән укый торган булсалар, шул күлмәкләрен кан тапларына чистартырга, башта тырнаклары белән кырырга, соңыннан шул киемнең таплы җирен баш һәм имән бармаклары арасына кыстырып, ышкырга һәм су белән юарга әмер иткән. Имам Бухари 307 һәм Имам Муслим 291. Көннәрнең берендә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям менә бер нәрсәгә тукталып карыйк. Менә машалла, карагыз. Әлхәмдулилла. Менә Аллаһның рәхмәте. Менә нинди генә хөкем әйтмик, менә шулай эшләргә кирәк, болай эшләргә кирәк дип әйтте икән, без нәрсә әйтәбез? Әлеге хөкем шундый шундый хадистә хәбәр ителә, шундый шундый номер астында. Бу сахих хадис. Әлеге хадисне имам Бухари китерә фәнренче номер. Әлеге хадисне имам Муслим китерә фәләненче номер. Әлеге хадисне Абу Дауд китерә, Тирмиди китерә, Хаким китерә фәләненче номер астында. Машалла. Менә ахлю сунна вәл җамаа аларның бу аерылып тора торган билгесе. Ахлюсуна вә җәмәга нәрсә генә китермәсен, нинди генә дәлил китермәсен, ал дәлилләрне сыналар. Аллаһ Тәгалә әйтте, менә Коран, фәләненче сүрә, фәләненче аят, пәйгамбәребез әйтте, менә фәләненче хадис, фәләненче номер. Битте китте, машалла. Һәм сахабалар менә шулай аңлаган. Менә ничек җиңел, ничек рәхәт, машалла. Машалла. Аса кайбер китапларны укыйсың, кайберләрне укыйсың, субханалла. Тегеле эшләргә кирәк, була эшләргә кирәк. Тегеле эшләргә кирәк, була эшләргә кирәк. Кайда язылган соң, тегеле эшләргә кирәк, була эшләргә кирәк, субханалла. Пәйгамбәрнең бик куркыныч хадисе бар, субханалла. Кем минем исемнән, исемемнән нәрсә булса әйтә икән, урыны җәһәннәмнән әзерләсен ди, субханалла. Син бит инде мәсәлән әйтәсең икән шәригать турында. Менә шулай эшләргә кирәк, менә болай эшләргә кирәк. Без нәрсәгә генә нигезләнеп әйтәләләбез? Шулай эшләргә кирәк, болай эшләргә кирәк. Әгәр Аллаһ Тәгалә әйткән булса, һәм пәйгамбәребез әйткән, шулай дип өйрәткән булса. Әгәр бу Аллаһтан да килми икән, пәйгамбәрдән дә кирәк килми икән. Һәм син әйтәсең икән, менә шулай эшләргә кирәк, менә тегеләй эшләргә кирәк. Шәригатебездә Аллаһ кабул булсын өчен. Әгәр бу пәйгамбәр Аллаһның сүзе, әгәр бу пәйгамбәрнең сүзенә туры килми икән, Аллаһ сакласын. Бу бик куркыныч сүзләр. Бу бик куркыныч сүзләр машалла. Ә менә без монда күрәбез, әлхәмдулилла, ничек рәхәт машалла. Ничек җиңел машалла, субханалла. Башында нитми, авыртмый машалла. Әлхәмдулилла, менә хакыйкый галимнәребезнең. Һәм беләсезме, менә шушы хакыйкый галимнәребезне ни өчен яратмыйлар? Менә шулар өчен яратмыйлар. Чөнки алар хакыйкый галимнәребез пәйгамбәребезнең сөннәтен җиткереп, аларның менә шушы ялган карашларын җимерәләр. Ничә еллар буе кешеләргә сөйләп сөйләп бирделәр бит, менә шулай итәргә кирәк, болай итәргә кирәк. Хак бер галим әйтте, «Э, кардәшем, алай түгел, менә пәйгамбәрнең сөннәтенә болай килә. Һәм нәрсә диләр? Син вахабит. Һәм әйтәләр, җәмәгать, менә бу галимнең хезмәтләрен тыңламагыз. Ул вахабит. Шейх Усайминне вахабит диләр.

Нәрсә генә китермәсен Шейх Усаймин. Нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә әйтте, фәләнче сүрә, фәләнче аят. Пәйгамбәр үзе әйтте, менә шуңа танышасыз килсә, Имам Бухари җиннән кайтып кайтыгыз фәләнче хадис, Имам Муслимның җиннән кайтыгыз фәлән хадис, машалла. Менә бу сахаба менә булай дип әйткән, менә бу сахаба Бухари булай дип әйткән. Бетте. Үзенең бер сүзе дә юк Шейх Усайминның, субханалла. Аны әйткән сүзе дә менә шушы Аллаһның аятларына, пәйгамбәребезнең Ниләрне Әгәр нинди дә хөкем чыгарып әйтә икән, ул үзенә уйлап чыгарып әйтәм соң. Юк, ул аңа кадәр булган, аңа кадәр булган зур галимнәребезнең, сахабаларыбызның, тагибин, табигиннарыбызның, аларның, аларның укучылардан килгән галимнәрнең сүзләрен әйтә, субханалла, машалла. Шулай менә шулай зур галимнәребезнең Шейх Аль-Альбани. Субханалла, ул тамак төпләрендә кайберәүләрнең сөяк кебек, Ни өчен? Чөнки алар пәйгамбәребезнең сөннәте белән тегеләрне пырран саран субханалла карап себереп ата. Тегеләрнең фикерләрен. Былай әйтергә кирәк, тегеләй әйтергә дигән кирәк. Шуңа күрә аны яратмыйлар. Һәм нәрсә диләр? Ой, Шейх Албани, әй, нәрсә инде ул? Вахаби, тегеләй, былай, тегеләй, былай. Һәм Шейх Албани үзенең сүзләре бар.

Эзләгән, тапкан, рукописләре, кулъязмаларын өйрәнгән, укыган, шушы гыйлемне үзенә туплаган һәм шушы гыйлем нигезендә, шушы зур багаж нигезендә әйтә. Ул җәмәгать былай, бу җәмәгать былай. Ни өчен? Чөнки имам Шафигыйның фикере килә, ул менә теге хадисны җиткерә имам Шафигый, ул шулай дип аңлаткан әлеге хадисны, тегеләй әйткән, былай әйткән, менә шундый әсәр килә, менә сахабәләр шулай әйткән, бетте. Бетте, машалла. Кем менә шул галимнәр безнең хакыйкый э, э, хезмәтләре белән таныша, ул киресенчә сизә субханалла, аның иманы артканын гына. Ә кем инде коры фикергә генә нигезләнгән китап укый, киресенчә аның иманы зәгыйфләнә генә. Тегеләйтергә кирәк, былай әйтергә кирәк, тегеләйтергә кирәк, былай әйтергә кирәк, субханалла.

Нигә мин сиңа карап тегеләй эшләргә, болай эшләргә тиеш? Дәлилең нинди дип. Дәлилгә субханалла, дәлил дигән сүзне әйттеләр. Ой, менә нәрсә уйлап чарганнар, дәлил сүрләре. Ибн Аббас радияллаһу анһума. Ибн Аббас әгәр дә сахабаларның берсе шәргый хөкем буенча нәрсә дә әйтә икән, Ибн Аббас әйтә торган булган. башта Аллаһы Тәгалә белән ант итте. Менә шул сүзләр пәйгамбәребездән дип. Тик шул Аллаһы пәйгамбәребезнең сүзләрен еш кабул итә торган булган субханалла. Бары тик бер генә кешедән сорамый торган булган Ибн Аббас. Аллаһ белән ант итте. Кемнән? Иң бөек сахаба кем? Абу Бакрдан гына сорамый торган булган. Аллаһ белән ант ит. Әйдә, бу сүзләр пәйгамбәребездәме юкмы дип. Сахабалар субханалла Аллаһ Тәгалә алар хакында әйтә: "Радияллаһу анхум ва радуан". Мин алардан разый ди субханалла. Җәннәт белән сөендерелгән кешеләр субханалла. Җир йөзендәге пәйгамбәрләр һәм расуллардан кала иң яхшы, иң хәерле кешеләр менә шулар бер-берсеннән сорый торган булганнар. Әйдә, дәлилең нинди? Пәйгамбәребездән Умар ибн хаттаб Машалла. Шундый килә бит Абу Муса аль-Ашари алышмасам. Килә дә юнә 3 мәртәбә шакый. Ашмыйлар моңа. Һәм китеп бара. Һәм соңында Умар тегенең янына килә, ачуланыбрак. Син нәрсә ди? Мин җитешәлмәдем генә ачыра. Син нәрсә ди? Өч тапкыр шакыдың да китеп бардың. Ә пәйгамбәрбез үзгә өйрәтте ди, өч тапкыр шакыгыз да ди, әгәр ишкне ачмыйлар икән, борылып китеп барыгыз. Һәм шунда Умар ибн Хаттаб нәрсә ди? Абу Муса аль-Ашари субханалла зур галимнәрнең берсе сахаба. Моңа пәйгамбәрбезнең хадисен әйтте. Ә Умар әйтә, тегендәге җәмәгатьтә утырган кешеләргә. Әйдәгез, әйтегез ди, кайсыгыз раслый ала бу кешенең сүзләрен ди? Абу Мусаның сүзләрен кайсыгыз раслый ала ди? Пәйгамбәребез чыннан да әйттеме шул сүзне ди? Һәм тегенгә кемдер әйтә сахабалардан, әйе ди, я Амирул Муъминин, пәйгамбәребез чыннан да саллаллаһу алейхи вассалам шулай дип әйтте ди. Өч тапкыр шакыгыз, ишекне ачмыйлар икән, китеп барыгыз ди. Машалла. Һәм кайбер риваятларда килә, Аллаһ алам, ансы теге достоверный микән, юк микән? Янәсе Амир ибн Хаббаттаб әйткән, субханалла, бөтенесе белә, ә бер Умар гына белми дигән. Һәм менә бу хәдистән генә без нинди дәлил алабыз, нинди файда алабыз? Кайбер кешеләр әйтә, мәсәлән, инде бер э, галимнәр артыннан фанатикларча иярәләр алар. Асылда алар ул галим артыннан иярмиләр инде. Янәсе шул галимнең исеме белән бәйле булган мәктәпкә иярәләр. Һәм әгәр әйтәсең икән, ләкин бу бит э, мәсхәбтә былай килми, бу дөрес түгел. Без э, пәйгамбәрнең сөннәтенә каршы килә. Һәм алар нәрсә ди? Нәрсә ди? Бу галим белмәгән что ли? Бу галим белмәгәнме әллә диләр? Без нәрсә әйтәбез? Әйе, белмәгән. Ә нәрсә? Нинди проблема бар? Әгәр бар нәрсә дә белсә, ул бит галим булмас иде, ә пәйгамбәр илче булыр иде. Омар ибн Хаттаб белмәгән субханалла. Нәрсә әле Омар ибн Хаттаб тасын әле галим белми. Әгәр галимнең бу белмәве ул бердә бит аның э, түбәнсетүе, аның дәрәҗәсен төшерү дигән сүз түгел. Белмәгән. Чөнки бар гыйлем дә бит бер кешедә туплана алмый. Шуңа күрә дә бар гыйлем дә бит инде. Ничек, мәсәлән, шул ук хәдисләр җыентыгын гына алсак. Мәсәлән, әллә бар хәдисләрдән дә, бар хәдисләрдә Абу Хурайрадан гынамы соң? Юк. Ниндидер хәдисне Абу Хурайра белмәгән, Анас ибн Малик белгән, кайсыдыр хәдисне Айша белмәгән, э, Абдуллах ибн Умар белгән. Менә шулай иттереп барысын бергә туплап, субханалла, Инде гыйлем җыелган, машалла. Шуңа күрә менә шулай кешеләр әйтәләр икән, нәрсә? Син беләсең, шундый-шундый галим белмәгәнме? Нәрсә дибез? Әйе. Шушы галим белмәгән дип без әйтмибез, шушы галим белмәгән дип башка галимнәр әйтә. Ул галимгә бәлки аңа барып җитмәгәндер, бәлки ул хадисны ишетмәгәндер, бәлки ул хадисны дөрес түгел, сахих түгел дип кабул итмәгәндер.